Breakfast ass déi wichtegste Molzecht vum Dag an d'Englänner huelen dat wierklech ganz seriö. Hei gëtt et net einfach e Croissant mat engem Kaffi, hei gëtt et de volle Programm. De Full English schmaacht wierklech néirens esou gutt wéi an engem Londoner Greasy Spoon.

Beim English Breakfast ginn et eigentlech esou vill verschidden Elementer, mee bon, wann ee sech organiséiert, dann geet dat eigentlech ganz einfach. Ech fänken u mat mengen Hash Browns, mee amplaz vun Hash Browns maan ech ëmmer Grand-Prix Kichelcher, well mech dat un Lëtzebuerg erënnert. Uuh, ech mengen als alleréischt dinn ech mech mol un. Während deem ech am gaange sinn, maachen ech och nach eng zweet Ënn fir dono bei d'Baked Beans ze ginn. Dat Ganzt muss lo während enger halwer Stonn zéien. Während där Zäit këmmeren ech mech em meng Baked Beans. Déi meeschte Leit kenne se nëmmen aus der Béchs. Kleng wäiss Bounen an enger séisser Tomatenzooss, mee hausgemaacht schmaachen se wierklech besser. Fir Baked Beans hëlt een am beschten Haricotbounen aus der Béchs. D'Ënn an de Speck gi lo fir 4 Minutten ugebroden. Do kënnt nach eng Zéif Knuewléck derbäi. Wann de Knuewléck kuerz ugebroden ass, kann ech eng Béchs Tomaten derbäi ginn.

Et gëtt iwwregens Worcester Sauce ausgeschwat an net Worcester Sauce. Dat ka lo alles fir 5 Minutte viru sech hi kachen. Sou, a lo kommen eis Beans derbäi. An déi kënne lo fir eng weider 8 Minutten mat dem Ganze kachen. Béi d'Beans si fäerdeg, déi loosse mer lo mol e bësse mat Rou. Elo këmmeren ech mech ëm meng Gromperekichelcher. An där hallwer Stonn hunn d'Gromperekichelcher relativ vill Waasser gezunn. Dat ass awer ganz normal, et brauch ee se wierklech nëmmen eng Kéier ze mëschen an da si se scho fäerdeg fir an d'Pan. Ech ginn nach e bëssen Ueleg a meng Pan a loossen dee waarm ginn a wann et babbelt, ass se prett. Wa se fäerdeg sinn, da leeën ech se op e Stéck Kichepabeier fir nach e bësse vun deem ganze Fett do ofzesaugen. An da kann ech se op d'Säit stellen. Notting Hill ass bekannt ginn duerch de Film mam Julia Roberts a mam Hugh Grant. An all Samschdeg ass hei de Portobello Market, wou ee kann Antiquitéiten a Kleeder kafen.

Elo preparéieren ech meng final elements vu mengem English Breakfast. Ech hu grad mäin Uewen op 160 Grad virgeheizt an de Grill ugemaach. Meng Zoossissen komme lo op e Bakblech an ech picken och nach e puer mol dran, fir dass se dono am Uewen net explodéieren. Da kënnt och nach eng Tomat derbäi an ech schneiden och nach e puer Champignonen. Dat alles kënnt lo fir 10 Minutten ënnert de Grill. Ech ginn och nach d'Gromperekichelcher mat an den Uewen fir dass déi waarm bleiwen. Lo kann ech de Bacon ubroden. A wann dee fäerdeg ass, da kommen d'Eeër mat an d'Pan. Fir d'scrambled eggs schloen ech e puer Eeër zesummen mat e bësse Ram an och nach e puer Bratzelen. Salz a Peffer net vergiessen. An dat ass et, mäin English Breakfast ass endlech fäerdeg. Elo brauch ech nëmmen nach ze assembléieren an da kann et lass goe mat iessen.

Am Daylesport-Buttek ginn et lauter biologesch Produiten, déi vun hirem eegene Bauerenhaff ausserhalb vu London kommen. Hei ginn et lauter Chutneys, Gebeesser an och englesche Moschter. Ech weess nach déi alleréischte Kéier, wou ech Porridge an England giess hunn. Deemools huet mer dat guer net geschmaacht, well et war esou eng wässereg Affär. Mäi Porridge ass genau de Géigendeel. Ech nennen et Heaven in a bowl, en himmlesche Start an den Dag. Als éischt infusen ech mäin Earl Grey Téi fir 5 Minutten. Wärend där Zäit kann ech mäin Uebst preparéieren. Ech schielen als éischt zwou Bieren a schneiden se a kleng Stécker an ech huelen och nach e bësse gedréchent Uebst. Ech hun hei Aprikosen a Quetschen an dann nach e puer Cranberries. Den Téi huet laang genuch gezunn, elo kann d'Uebst an e grouss Dëppe kommen. D'Quetsche brauche bësse manner laang, dowéinst loossen ech déi am Moment nach eraus. Da kënnt och nach eng gutt Portioun Zocker derbäi fir richtege Sirop draus ze man. An natierlech den Téi. D'Quetsche kommen zum Schluss nach fir eng 3 Minutte mat derbäi. Lo huelen ech d'Uebst aus dem Dëppen eraus. An den Téi kann nach eng weider 8 Minutte kachen, fir e wierklech richtege Sirop ze ginn. Wärend där Zäit këmmeren ech mech ëm mäi Porridge. Dat sinn Oats, Mëllech,

An England kënnt een einfach net laanscht den Jamie Oliver, an hei zu Notting Hill ass grad säin allerneiste Projet opgaangen. Et ass e Geschäft an e Café an engem. Hei gëtt et dem Jamie seng eege Kachkollektioun. Ech muss mech ëmmer mega zesummerappen fir net alles ze kafen. Hei kann och jiddweree Kachkueren huelen an dem Jamie seng Tricker léieren. Am Moment gëtt grad indesch gekacht.